aiwa ka ndo nziyo ka dzepasi chigare nziyo dzavana gwenya mbira rega timbovapa mukana wekuti vamboshaina timbonzwa ka kuti dzinoita sei ngaisumuke mbira tinzi aiwa ka ngaishaine

aiwa kamuri yezimbabwe muri kungozvinzwirawo kwakuti inapitapi mutakunanzva wenziyo dzepasi chigare nziyo dzatinopuwa navana gwenyambira rega tinzwe kuna nyamasviso kuti zvigunwe zvakadii koko haa zvikunwepo zvekuti zvakanyanyisa munzwa munzwa- zvinogona zvewhatsapp izvi aiwa haa zvikunwe munzwa chaiwo Nyamatudza zvekuridza mbira izvi zvakatanga rini? Ah, ndakatanga nonga ndandichienda grade 2. Grade 2. Eh, asi ndairidza nezvigunwe zvisiri izvo zvekuridza mbira. Ndaizisa pasi ndotanga kuridza nezvigunwe zvihombe izvi. Oh. Ndobva ndazochinjinura kuchiridza nezvigunwe chaizvo manje. Nekuti makamakurumidzira kutanga zvinhu maoko achiri madiki. Ndanga ndanyanyisa ndichiri kaduku zvechokwadi. Eh, kubva ipapo saka rwendo rwamakafamba parwakamira sei? Maidzidziswa nani pakuridza mbira mune muri grade 2? Ah, ndingangoti mkoma wangu first born dangwe remumba medu ndiye akatenga mbira dzake kuna sekuru vataiti uzande kwazvimba uko ndipo pandakatangirwa ipapa ndichibva ndangodzidzira yaidzidzira ndichidzidzira ndibva ndangokwanisawo zvekuti takabva tangoenderana iye ari mukuru kudaro asi taitoridza zvakafanana kusvika nhasi uno kusvika nhasi uno ndingangotopakatiwo ndakamotirekedzeiwo ndibva ndamboti endei endeiwo ka kumachira machena uko munongoziva unombobiwa ndiva ndadzokera pakare zvakare pakare pachivanhu ongo tinotenda zvikuru kwazvo kuve nemi muzuva ranhasi uno e, mufaro wenyu padamba refu iri ratiri kukurukura nezvaro nhasi ah, damba refu redu rinonakidza kwazvo zvekuti ah, pane vanoda kuriona zvavo aiwa ndonga vachatapirirwa vanona tapirirwa handiti ka aiwa tinotenda nyama zvota tikaiti ko zita renyu rekuberekwa naro rinonzani ndinonzi rambai right kachuta eh, vekwakachuta ka vari panapa nhasi uno rega tiuye panapa ndiri kutaurawo nani pano muri kutaura namhofu zita rangu rekutanga ndoitwa livingstone mutema sango e eh, mhofu hanzvadzi dzenyu dziri kweri aiwa hanzvadzi dzangu dziriko ndofunga kune hwani chete yatakatorerwa yedu namusiki Eh, asi dzimwe dzese dziripo oh. zvekuti kutaura kwandiri kutoita vari kutondiona izvozvi tine urombo nevakatisiya tinemba kuti aiwa vakazorora vari murugare imimiwo makatanga kuridza mbira muri zera rakaita sei ya ndakatanga ndine 15 years hongu maidzidziswa nani eh, isusu parudzi rwedu haa hakuna anodzidziswa mbira asi kuti zvinhu zvekuti ndakangosvikawo ndikaona mukoma wangu anoitwa iye nomen chirimga achiridza ndiye gwenyambira watakakura achingoziva kuti ndiye munhu anoridza mbira ndakangosvikawo achiridzawo ndokutongotorawo gwariva kwakutotanga kutoteedzera chimbo chavairidza panguva iyoyo aiwa zvinoratidza kuti aiwa mm, zvirimo mumhurumu zvechiwa orit angataure nezvedamba refu chera mutombo ratiri kurova eh, ratiri kutaura nezvaro nhasi uno padamba refu rimuri kuridza mbira inonzi chii padambarefu iri ndiri kuridza mbira inoitwa nyamatsatsi hongu ndo yakaita sei kana tiri kune zve eh, ma- magitare uku tinefananidza nechi subrhythm hongu Aiwa, tino- tinotenda zvo- ratitaurei mufaro wenyu mune damba refu rinonzi chera mutombo iri rakamirawo sei Ah, mafariro andiri kuita pache zvangu inini ndechida kuti kunyange ndakarara ndechida kungodzinzwa chete dzimbo dzese idzodzo nekuti dzinonakidza Handiti? saka ndinoshuvira kuvateereri kuti haa vachanakidzwa zvavo
tinotenda zvikuru kwazvo mukanya muri sei kwa aiwa bulatu bulatu ya mushe mushe Eh, mufaro wenyu nedamba refu rab- rabuda nhasi uno eh, chera mutombo munotiwo kudii aiwa ndodamba refu randiri kufarira zvikurukuru chinhu chataishuvira chaizvo kudai zvakaita sei zvambobudo pakunze kwenyika vanhu vombonzwa vari kunze uku chazo taingozviita muchi mumapiri emomo mudii vanhu vachinongoshuwira kuti ah, dai mamborekota dai mamborekota saka ii ndikutenda chaise mukuru wedu mbira yegroup vambuya mavhava kuti vakazozivisa kuti zvibude pachena hapana imbotiziva kuti tine zvipo zvakadai saka ha zvandifaza ndinofarira kunyanya nhamba inonzi famba nguva dzemhondoro ye eh. asi kuti inini ndiri munhu anondadii anogona kuita misikazo yekufamba pai pakati peusiku ivava ava saka akutotsiurwa kwandakaitwa ndakuzoterera panhamba pairova paaya ndibata bata ndirimo mazviri saka ha ndinotenda stereki mukanya zita renyu chaicho rinonzi ani ndonzi faraisi yanyuwa ndorangu rekuberekwa irororo Aiwa tinotenda mukoma Farai. Aiwa ndiwe mukoma mukoma Farai tiri muka muchirongwa chatiri kurova nziyo dzavana gwenyambira eh, tichinzwa ka eh, nezvedamba refu idzva rabuda nhasi uno eh, damba refu rinonziro eh, chera mutombo pane DVD rine nziyo dzinokwana kuita idzo mbiri zvekare kare Eh, nziyo dzamokwanisa kunge muchiwana pa iTunes eh, uyo zvekare pa nepa nepano pamba pavo eh, pastudio pamunokwanisa kunge muchiya muchizowana pamatare pamunokwanisa kuwana eh, nziyo idzi eh, dziri pacd kana kuti padvd dambarefu rine nziyo dzinokwana taidzo 6 chera mutombo inova ndiyo title take yealbum yachona inonziyo chera mutombo koita sango remhondoro koita nherera ndishe tinorwa hondo ndo imwe nziyo iripo padambarefu rimwe chete irori pfuma yenhaka uyewo zvekare tizarurire masango kambo katambokurukura nezvako regai tidzokere zvinezvi eh, kuna gogo mavhu chikumbiro chenyu kune vanhu vari pasi rose takanangana nezvemacd ataloncha nhasi uno kuti vasapote basa rakanaka iri ndeyekuti kudii ya ini chikumbiro changu ndechekuti vana vedzimbabwe tingangoti chinangwa chedu tichiimba saizvozvi e, chinangwa chekudzora vana vedzimbabwe kuhunhu hwedu netsika nemagariro saka chikumbiro zvakare chekuvana vedzimbabwe ndechekuti vatisapotewo tikwanise kukura mubasa redu ratakatanga kuti tizonziwo vanhu vari kuzikanwa inyaya yekunge tasapotwa nevana vedzimbabwe kutisapota kwavo ndokuratidza kuti vari kutifarira saka kutenga kwavo vakangoenda kuitunes ikoko vaakutotenga saka zvakangonaka kuvhura peji iroro mbuya mavhumbira gurupu vakukwanisa kutotenga ndokuti tizive kuti vari kutisapota asi ndoziza kuti vanotisapota nekuti vagara vanotida kubva kudhara eh. toda kuti taure tisataura kambo kedu kekupedzisira toda kuti taure mamwe mashoko amungada uh, kuti muzivise vana vezimbabwe takanangana uh, nekuparura damba refu rekutanga eh, nhasi uh, uno tiri kurilonja muzuva rekutanga mumwedzi uno wechitatu uh, muda kuti kudi
ya ini chandoda kukurudzira kuvana vedzimbabwe ndechekuti music yedu yechivanhu yakanaka zvikuru kuitenga nokuti inokudzora inokudzidzisa inokuyambira ichikuonesa zvizhinji zvacho e, mizhinji yacho iripo apa ine ndangariro dzinokuvhura pfungwa saka zvakanaka zvikuru kuti ukwanise Iyo inongonzi mbira yega sekuru inodudzira kuti ndo panoti vanhu vechivanhu vanhu vedzimbabwe mbira ndo dzakabata nyika ino iyi chivanhu chedu ndo chakabata nyika ino iyi saka zvakanaka stereki kuvanhu vedzimbabwe kuti tifarire chivanhu chedu tikudze chivanhu chedu tifambe tiri muchivanhu chedu mbira dzedu dzinotaura kuti ndoo vana vedzimbabwe saka kazhinji kacho mukange madzifarira mukange matenga saizvozvi semusi wahwani machi kudai zvakangonaka kuti ndinovakurudzira kuti vatenge sekuru zvakanyanya kutenga music iyo iripo ichiri kuda kutotengwa zvakare sevanhu vari kungopinda mukati mefield iyo yekuimba e, vashoma vanenge vasingatizivi kuti tinoita zvekuimba especially nini mbuya mavhu ndozikanwa ndiri munhu uya wematare e, ndozikanwa ndiri munhu wechikoro china mwari e, ndinozikanwa zvakare ndichitaura kunational fm nenhaurwa yezviri kupisa zviri mudzimba zvanhasi saka zvekuimba ndagara ndinoimba asi ndandisati ndaane music yacho asi pari zvine zviyatoko zvekuti kulibrary yezimbabwe ino vanotori nayo yekuzbc e, eh, zvakare pazetv panowanikwa pachitongobuda iyo mavhidhiyo aida ari kutobuda zvakare chera mutombo sango remhondoro iri kubuda ndinotenda zvikuru nezbc kutaura chokwadi nekuti vanhu vari kutisimudzira nekutiridzira music yedu apo nepapo vanenge vachitirangarirawo ndigotendazve maradio station ese kutaura chokwadi vanowanika vachinoridza music iyoyi saka ndinotenda zvikuru nekutida kwavari kutiita kutigamuchira kwavakaita nemusic yedu ndiri kungoti zvirambe zvakadaro musagumire ipapo rambai muchingotisapota kusvikira takura kusvika taa vanhu vano remhekedzwawo nevamwe pakuimba ipapo tachingotasirwa kuti tiri kutaura chokwadi inde andifungidzira kuti ndika Eh, batana negrupu rangu zvakanaka kunyasoti vanyasoimba toda kuti tisvike pana macheso kana kutomupfuura mukoma macheso e, e, dziri mbira idzodzo ukoyo macheso anondiziva zvake anondiziva kuti ambuya mavhu ariko asi tiri kutarisira shungu dzangu ndedzekuti vakomana vangu vabate magitare samukoma macheso kuti zvive zvinoendeka nekuti kungogona kubata gitare zvine kure zvava nedzimbabwe hakuna munhu anotenga chinhu chisingamunakidzi nekuti kana zvisinganakidzi hazvitengwe but ndiri kutasira kuti vakomana vedu vatsvenenzvere magitare avo sezvazviri semabatiro anoita mukoma macheso kuti vachingomira bedzi apo vanhu vakutotanga kutoridza muzviuno vamwe muhapwa vamwe mumaoko kuratidza kunakirwa kuti mukoma batai soo saka ndozvandiri kutarisira kumagwenyambira angu kuti ngavasungunuke vakwanisa kunyatsoridza zvinoita kuti kana taakufamba aiwa pawanikwa anoti ndiri kusara pekupedzisira chitaurai zvekare adhiresi yepano uyo zvekare eh, nekwazvavanosecha eh, kana vaenda kuitunes kuti vanowana mumhanzi uyu tisati taroerwa kambo kekupedzisira mobva makaintroducer kuti ndekapi katiri kuvhara nako chirongwa nhasi ya yeah. inini ndinobatika pa 14207 stonridge waterfalls ndo pane macd edu ndo patiri kuatengesera macd edu tinawo anenziyo 6 madvd edu tinawo anenziyo anenziyo ane ma mavhidhiyo two chete e, sango remhondoro nachera mutombo ndo zvatinazvo pano kune vari kuda kutsvaga kuti toawana sei vanoenda kuitunes kuitunes ikoko mukangovhura peji redu rakanzi mbuya mavhu mbiragurupu matopinda makutokwanisa kutotenga e, hazvinei kuti uri kunyika ipi kunyaya kunze kwenyika mukati menyika ino yedzimbabwe nyika dzese dzekunze ngavasungunuke zvavo kusecha vachitotsvaga vachitiwana peji rangu mbuya mavhu mbiragurupu Eh. aiwaka tinotenda mbuya mavhu mbira group ndopa peji pamunokwanisa kunge muzvekare muchienda uh, muchinoona nhaurwa dzakasiyana siyana uye nemitambo yavanenge vainayo zvekare makasununguka here kuti kudaidzei kumabafadeni michato nechichi ichokwadi tiri kutozvitarisira zvikuru kuti hatisati tambonzwa noti huyai kuno muzotiridzirwo mbira kubhavhadhe tiriko tinokwanisa kutoridza kutaura chokwadi vanhu vachitonakidzwawo zvakapfurikidza sezvinongoridzwa pamaredhiyo zviya aiwa tinotenda zvikuru kwazvo ndivo mbuya mavhu uyo zvaka ndo lead vocalist kapa uh, eh, damba refu ratiri kutaura nezvaro rinonzi rochera mutombo rine nziyo dzinokwana kuita idzo 6 dzatiri kutaura kuti munoona pane nziyo dzakafanana Uh, tizarurire masango pane nziyo dzinonzi kamwe kambo kanonziko pfuma yenhaka kamwe kanonziko tinorwa hondo nekamwe kanonziko eh, nherera ndishe kamwe kanonziko sango remhondoro uyo zvakare title track yealbum iyo inonziyo eh, chera mutombo dvd rine nziyo dzinokwana kuita idzo mbiri uye mokwanisa kudzowanawo zvakare masongs iwaya payoutube pazbc mogara makateya maradio stations ese vataura kuti eh, dziri kunge dzichiwanikawo zvekare handitika uyewo zvekare endai kuitunes munozvidownloadera kwaichunzi kwakanakira kuti unosarudza dzauri kuda kana ukada mbiri unotenga idzodzo kana ukada dzese unodzitenga ndo zvakanakirawo kuitunes rega tizoti kambo katiri kuvhara nako eh, chirongwa nhasi uno uyu eh, ndekapi kacho isango remhondoro sango remhondoro eh.
aiwa tinotenda sango remhondoro ndorine kefyu here
sango remhondoro ndori nekefyu ne kefyu rounza famba nguva inofamba mhondoro adi ndori nekefyu
sango remhondoro ndori nekefyu inotyisa ehe eh.
saka mamboti chii zviya panyaya yekuti usasangane nemhondoro ne, ne, eh, ne eh, nguva dzatinofamba mhondoro zvakaipire chii izvozvo ya ipapo panonetsa sekuru pakuti ukafamba nguva dzinofamba mhondoro unosangana nezviyerwa zvekuti iwe unozonyangadika kana kungopedzisira wangotsakatika kana kungopedzisira wangonzi vakatetereka nenyika vakangofamba kana kurohwa nechadzimira kazhinji kacho saka ikefyu zvechokwadi tanga tangoti mupa dzokorore kuitira kuti aiwaka mupa simbise ipapa unoti mabhema pataura ini ndonzi silvester tofumane ndakamirira julius patison pamwe chete narobert regai ezvinezi tisiye nguva eh, kuna nagwenyambire vatis Saka vatirovere uh, kambo uh, kekupedzisira muzuva ranhasi uno rataloncha album rekutanga rinonzi rochera mutombo riri album ratopiwa nechikwata mbuya mavhu